Central Lairam Longtlai in The Lairam Times min in nan kut kan in tlaih hna. Vaupi zarhnihnak thawngthanhnak kan neih lai caah a dih dung tiang rak ngai cio ding kan in sawm hna. Thawngthanh tu Mang Ven Sung. Ralhrang cozah thar ah Chin ramkulh Chief Minister ah Dr. Vung Suang Thang Khin Than, thawkni kul ruk vaupi Niruka East Lai ramkulhpi Hakha ah ralhrang a voi thumnak Chin ramkulh Parliament chantial tonpumhnak an i thumnak ah Myanmar ralhrang Ludzik Min Aung Hlaing nih Dr. Vung Suan Thang cu min chuahpi in Parliament palai hna nih ceihmai um loin an fehter. Lieutenant Colonel Hlonna Doctor Vun Suan Thang cu thonghni kul hnih niang thla ah Chin ramkulh Chief Minister ca ralhrang nih an khinh i ralhrang hi hmunkhat ah rianṭuan in a deu thimnak zong a tlamtlin nakhnga aa pehchanh ngaimi zong a si bantukin Chin ramkulh Chief Minister rian zong khinh ṭhan a si. Ralhrang luzik Min Aung Hlaing nih Chief Minister caah Dr. Vun Suan Thang philhnak le Chin ramkulh cozah cu ministry pursery in dirh ding in nawl a chuahmi cu palai hna nih ceihmai um loin Chin ramkulh Parliament Chairman Pu Kawl Lian Thang nih a fehter.

Thawng nih Kulinga dipa thla i ralhrang nih tuahmi a deu thimnak ah Dr. Vun Suan Thang hi USDP in Hakha peng ramkulh aiawh in aa zuammi a si. Sidef Thantlang nih dothlennak an tuah, kum nga tlinnak cam tuah kan tuah. Islay ram Thantlang peng chungah rambunh in dohthlennak ah a cawlcang. CDF-Thantlang nih dohthlennak an tuahnak kong a tlinnak camtuak cu tlamtling tein an tuah kong Thantlang peng Council Chinland Defence Force, Thantlang General Headquarters nih Vaupi Niriat ah cathanh an chuah. CDF-Thantlang nih cun Thantlang peng Council Chinland Defence Force, Thangtlang, nih ralhrang kut in Chinram lei Chin miphun luatnak ding ralhrang uknak a hram in bungh ding, Chin miphun nih mahte khuakhan lairelnak ngeih khawhnak ding le Federal Democracy ramkap ser khawhnak ding caah tiin dohthlennak kan tuahnak kong a tlinnak camtuak cu thonghnih kul ruk vaupi niruk ah kan tuah kho. Kum nga chung dohthlennak kan tuahnak ah CDF Thantlang chungtel chungin hruaithiamnak award, zohchunhnak award le minṭhattertu award peknak siseh, raltuknak ah hliamhma fak tuar hnuah ram rianṭuannak ah pehzul in aa telmi hna laksawng peknak le a dangdang laksawng peknak pawl zong tuah a si. Dohthlennak kum nga chungah CDF-Thantlang in ralkap tampi nih an nunnak an pek cang. Ralhrang kut in tual chungmi kul le thum an nunnak a liam cang i minung sawm nga le pali nih hliamhma an tuar. Chinram le Chin miphun zalonnak caah tiin dohthlennak ah a nunnak a pemi kan hawile pasal ṭha, nusal ṭha vialte upatnak sang bik kan pek hna. Thantlang peng Council Chinland Defence Force Thantlang nih dohthlennak a tuahnak kum nga chungah a lamkip in dirhkamhtu ramchung ramleng i a ummi mizapi nan dihlak cungah kan i lawm tuk hringhran. Thantlang peng Council CDF Thantlang nih Thantlang khuapi tel in Chinram chung um ralhrang sakhan pawl lak khawh dihnak ding siseh, mizapi ukhruainak le ramkhel hmuitinh mi a tlamtlin khawhnak hnga dohthlennak ṭuanṭi hawi Bu hna he kutzin kan ṭuanṭi rih lai. Chin miphun chungah lungrualnak a len khawh nakhnga a si khawh in kan i zuam lai. Thantlang peng Council Sri Dev Thantlang nih dohthlennak rian ṭhawng chin le hmual ngei duh in kan kalpi khawhnak ding caah ralkap sersiamnak rian le ningcang a ngei i zohchunh awk a tlakmi uk hruainak serchuahnak rian kan kalpi cuahmah lio a si. Cu a biapi tukmi rian ah ramchung ramleng nih fimthiamnak, chawva, thazaang le thlacamnak he a lamkip in nan kan dirhkamh i nan kan ṭuanpinak lai kan in sawm hna, tiah Thantlang peng Council Chinland Defence Force Thantlang General Headquarters nih an thanhmi ah an langhter chih. Pum tlamtlinglo caah LWA nih theihternak cathanh an chuah. Pum tlamtlinglo hna nih cozah sinin thilṭha an hmuh khawh nakhnga UDAD card le certificate an ngeih khawh hrimhrim a herh. UDAD card le certificate ngei lo caah cun cozah leiin thilṭha zeihmanh an hmu kho lo. Cucaah Mizoram cozah nih Lawngtlai District chungah pum tlamtlinglo dirhmun theihpi in Thawnghi kul ruk Vaupi kul le thum ah Bungtlang Siautah ZMC Doctor Specialist a thlah hna lai. Annih nih UDID card le certificate ngei law pum tlamtlinglo zoh in certificate le card an pek khawh lai tiah Vaupi Ni sarih ah cathanh an chuah. Kum tlamtlinglo hna hi anmah hrimhrim an kal a hau lai. Anmah hrim kha doctor nih an zoh ding a si caah Lai District chung i kum tlamtlinglo um vialte UDID card le certificate an ngeih khawh nakhnga chungkhar cio nih hi caan hi biapi ah chia in kalpi cio ding kan in theihter hna. Lawngtlai sii-inn le Siaha sii-inn karṭhi pek khawh a si lo caah tu cozah nih pum tlamtling lo hmailei ca ruat in khua a khammi hi biapi ah chia usih. Hi bantuk caan hi cozah nih zeitik ah dah an tuah ṭhan lai ti theih a si lo caah thawnghneh kul le ruk vaupi kul le thum ah Bungtlang South caan hmannak a tuah dingmi hi biapi ah chia hna usih tiah an langhter chap. LADC CEM nih Lungtlai Zipeng lengin district ṭhanchonak hna an ceih. Thawngnih kul ruk vaupi ni sarih zanlei suimilam pathum le cheu ah Lai Autonomous District Council LADC Chief Executive Member Pu Si Lal Sawm Zual nih Lungtlai District Zipeng Pu Donny Lalruatsanga cu a rian hmun ah a va len i biaruahnak kan ngei. Hi an biaruahnak ah Lawngtlai District le Lawngtlai ṭhanchonak ah hmalak ding phunphun an ceih. LADC CEM Pu Si Lalsawmzual nih cun, Lawngtlai District nih ram le miphun dawtu taktak Zipeng kan ngeih hi lunglawmh awk taktak a si. Zipeng hmalaknak hi lung hnangamnak taktak a si. Naa pekchanhnak hi uanthlar awk taktak a si, ram caah cawankhatnak cha le pehtlaihnak cha a um chin nakhnga tiin CEM nih Zipeng cu Lai angki a pek. Zipeng, Pu Donnie Lalruatsanga nih Na caan sunglawi hrawmh in na ka lenmi cungah kaa lawm. District ṭhanchonak caet ṭuankhatnak nih theipar ṭha a chuahpi kaa ruahchan. LADC cozah nih hmakal ngai in ruahnak le hmalaknak ah nan kan dirhkamhmi cungah kan i lawm ngaingai tiah a chim. LADC CEM le zipengtonnak ah Lawngtlai khuapi thiannak le dawh tein a um khawhnak hnga hmalak district chung i um hmun biapi le dawh khual hip kho dingin ṭamh le zohkhenh ning ding Mizoram State le LADC pehtlaihnak district ṭhanchonak ah kar hlan khat kong hna an ceih. LADC CEM hi Pu Si Lal Sawm Zual, ANPRO LADC le Pu Joseph Lal Hming Thang Cinzah, Deputy Registered Cuk Co-operative Societies LADC nih an telpi. LADC Chairman Pu Si Lal Muan Thang nih mangki bawi a ton. Thonghnih kul le ruk vaupi ni hria ah Lai Autonomous District Council Chairman Pu Si Lal Muan Thang nih Mizoram mangki bawi cu Lokbhavan ah tong in District Council herhhai a cerhpi. Pu Si Lal Muan Thang nih cun LADC sicun ah phunglam tangah phung phunphun chuahpi in cohlan a si. Cu lakah nawlngeitu sang sin i chuahpi hnu ah hman khawh ding na um tawn hi LADC lairelnak lim hang a zor. Phung cohlan ciami hman khawh loin a um tawn hi ram mizapi nih an tuar tiah a chim. LADC Chairman Pu Zi Lalmuanthang cu phung nih a cohlan cangmi hma khaw loin ummi hmalakpiak dingin Mangki bawi sinah a chimmi lakah pakhatnak The LADC Engineering Service Rules thong hnih kul le hnih, pahnihnak The LADC Sports and Youth Service Department Group A, BNC Technical Requirement Rules thong hnih kul le hnih, Pathumnak, the Lai Autonomous Council Education and Human Resource Group BND Requirements First Amendment Rules thongni kul le hnih. Palinak, the Lai Autonomous Council Marriage and Divorce First Amendment Bill thongni kul le ruk hna hi biapi deuh an si. Mangki Boy nih cun LADC chairman nih a chimmi cu a si khawh chung in pehzul a timh kong a leh. Lawngtlai East MLA le Rajiv Kumar Tiwari IFS PCCF tonnak kan ngei. Kaladan Multimodal Transit Transport Project KMMTTP nih ram a hrawhmi chungkhar za sawmthum pariat nih an i tlak ning in ram man an hmuh nakhnga Doctor Lorraine Lalpeklian a Cinzah Lawngtlai East MLA Advisor to Chief Minister, Government of Mizoram le Pu Rajiv Kumar Tiwari IFS PCCF tonnak kan ngei. Dr. Lorraine Lalpeklian a cinzah Lung Tlaih is MLA Advisor to Chief Minister Government of Mizoram nih cun Thawngnih kul ruk vaupi niriat ah Pu Rajiv Kumar Tiwari IFS PCCF he a chamber ah tonnak kan ngei. Kaladan Multimodal Transit Transport Project KMMTTP lampi nih a tanmi ram ngeitu nih an i tlak ning in ram mang compensation hmu lo chungkhar za sawm thong pariat hna covo an hmuh khawh nakhnga a si khawh chungin hma kan la tiah Vaupi nikua ah an langhter. Doctor Lorraine nih cun hi kan i tonnak ah hin KMMTTP Road Compensation kongkau ah hmalaknak um cangmi le hmabak biapi le a herhmi hmalak ning ding timhtuahnak kan tuah. Thawngnih kul-ruk Vaupi thla chung ah New Delhi lei ah pehzul haumi pehzul dingin official a fial hna lai kong a ka leh. Hi issue hi caan zeimawzat liamcia khan kan tawlrel cang. Tu dirhmun ah a par lei kan phan kho men, harnak tong chungkhar caah lunglawmh awk ngai a si lai tiah a langhter chap. Sangau khua ah SBI branch chiah a sinak hnga bial tu MLA le regional manager tonnak ngei. Sangau khua ah State Bank of India chiah a si khawhnak hnga khuatlang hruaitu hna VC, LWA, LSA, YLA hna nih hmalaknak an rak kalpi cuahmah mi pehzul in bialtu mla Doctor Loren Lalpekliana Cinzah le Pu Hubert SZ Kho Bung, Regional Manager State Bank of India Mizoram tonnak kan ngei. Doctor Loren Lalpekliana Cinzah Lawngtlai East mla Adviser to Chief Minister, Government of Mizoram nih cun thawhni kul ruk vaupi ni kua ah Pu Hubert SZ Kho Bung, Regional Manager, State Bank of India Mizoram cu a chamber ah ka va leng. Caan ṭha a ka serpiak i biaruahnak caan kan ngei kho tiah Vaupi nih kua ah an langhter. Doctor Lorengl Pek Lian Acinzah mla nih cun SBI Regional Manager sinah Sangau khuapi ah SBI Branch chia dingin ka ti. A si khawh chungin hmalakpi dingin le khuakhan colh a timh kong A ka chimh hleiah preliminary inquiry an ngeih colh lai kong a rak chimh i lunglawmh awk ngai a si. Cun SBI Regional Manager nih Sangau Area biapi i an chiah kong, Sangau ah SBI branch a um khawh nakhnga a si khawh chung in i zuam an i timh kong a ka chimh. Hi i tonnak ah hin Pu Lalchangkima, ZADCO Managing Director le former Regional Manager SBI nih an ka zuh khawh caah kaa lawm ngai tiah a langhter chap. Tutan thawng kan thanhmi cu Khavel khan a si rih lai. Zohtu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Hmaizarh ah kan i tong ṭhan te hna lai.